Kwazivai kwazivai hama neshamwari uh, kusangana kwatikuita zvekare mune chino chirongwa apo tichange tichipatsanura chitendero chinonzi Islam nechishona eh, mufaro wangu kunge ndinemi pano eh, tangoti timboti tionesane kuti chinonzi islam chii nechishona uye vateveri vacho vanonzi chii uye zvekare eh, tichapatsanura misimboti inowanikwa muislam eh, inova iyo mishanu tichapatsanurawo simboti iyi mumwe nemumwe tichitaura kuti unomirirei, unorevei uye unoitwa panguva ipi. Nhaika saka tisingatambise nguva, regai tipinde muchikamu chedu chekutanga eh, apo tichanga tichionesana isusu kuti ko iro inzwi racho rinoti iro Islam rinomborevei neChishona. Nhaika saka Regai tipinde munyaya yedu. Inzwi rokuti Islam nechiShona rinongoreva iro kuzvipira kuna Mwari. Ndozvinoreva Islam nechiShona. E, uye vateveri vacho vanozoteera muchitendero ichochi chinonzi Islam ichi ndoo vanonzi maMoslems. E, maMoslems aya vanokwanisa kuva verudzi rwupi zvaro. Hatisarudze chitendero ichi kuti no ava ndovanofanira kunge varimo ndovanofanira kunge vachichipinda handizvoba islam ndeyemunhu wese nhaika islam ndeyemunhu wese ndofunga ndajekesa ipapo zvakanaka nekuti vazhinji vanowanzopa patsanura nenzira isiriyo saka Nhasi ndati ndiuye tingowonesana nemutauro wedu weChiShona kuti chitendero ichi chakamira sei nevapi vanofanira kunge vachipinda muchitendero ichi nhai. Saka icho chitendero ichi haa zvachakanakira hachisarudzi. Zvachinongoda chete chinongoda kuti munhu azvipire kuna Mwari sekutaura kwataita kuti zvinoreva Islam zvacho chii kuzvipira kuna Mwari. Kana wazvipira kuna Mwari. watoo mumuslim watopinda muchinde rinonzi islam right saka regai tichipinda manje mune simboti yedu yakamisa chitendero ichi chinonzi islam inova iyo mushanu e, tichapatsanura zvedu semataurira ndamboita pekutanga simboti iyoyi right simboti wekutanga Musimboti wekutanga muchitendero chinonzi Islam ichi eh, kupa chapupu. Zvichirevei kuti kupa chapupu izvi? Eh, kupa chapupu kuIslam tinopa chapupu sei? Kutenda iwewe kuti hakuna mumwe Mwari akafanira kunamatwa kunze, kunze kwaAllah. Allah zvinongoreva kuti Mwari. Right. Uyezve wopupura zvekare kuti Muhammad ndiye mutumwa waMwari wekupedzisira, ndoomusimboti wekutanga kuIslam. Kutenda kuti Mwari watinaye mumwe chete, mumwe chete, Mwari mumwe chete, uye Muhammad ndiye mutuma waMwari wekupedzisira, hatichina zve mumwe mutumwa achazouya kumashure kwaMuhammad ndoo musimboti wekutanga kuIslam. Nya musimboti wechipiri kuchitendero chinonzi Islam e, minamato minamato iyi inonamatwa kashanu pazuva rega rega, kashanu pazuva rega rega. Asi inonamatwa nguva dzakasiyana siyana, haiitwe yese eh, kamwe chete. Ayo inonamatwa nguva dzakasiyana siyana. Wekutanga unoitwa iwo nguva dzemakuseni, zuva risati rabuda, tingangoti mamba kuedza. And then wechipiri wacho eh, unoitwa iwo panguva dzemasikati. and then wechitatu unoitwa iwo panguva tingangoti zuva rakuda kunonyura richanorereka paye paye ndopanoitwa wechitatu and then wechina unoitwa iwo zuva richangonyura tisisawo nezuva ndopanoitwa wechina and then wechishanu wekupedzisira unoitwa iwo kunze kuchangosviba e, muchidimbu togona kungoti usiku ndounova iwo munamato wokuita sei wokupedzisira saka mune chimwe chikamu tichazenge tichitaura minamato iyi nemazita ayo saa zvanhasi tangoti tingoonesane chete nguva neminamato iyi iri mishanu e, ndo unova iwo musimboti wedu wechipiri kuislam mm -hmm. E, musimboti wedu wechitatu kuIslam e, kupa chipo a, pane musimboti uyu handina hangu zvizhinji zvandingatsanangure asi chandingangokuonesa ivo ndechekungoti kana ukange uri munhu uye uye anowana kupfuura vamwe e, mukuperawo kwegore e, unofanirwawo kupa kune vaye vaye eh, vanowanawo zvishoma kubva muzvikamu zvako ivo zvaunenge wawana mugore irororo saka chikuru chakanyanya kukosha apa ndechekungoti wazadzisa here zvakataurwa namwari kuti ipa kune vanotambura Ndoo zvinongorewa musimboti uyu. Haunawo zvakanyanyowanda zviripo pauri asi chikuru ndechekungoti icho eh, zadzisa kuda kwaMwari nekuti Mwari ndoo vakadaro kuti mune zvaunenge wawana ipawo. Ndoo musimboti wedu wechitatu kuIslam. Musimboti wechina zvekare uyu hauna zvakawanda zvandingakwanise kupatsanura. Eh, musimboti uyu unova iwo musimboti wekutsanya eh, kuguta rinonzi Mecca riri kuSaudi Arabia. Eh, musimboti uyu kana ukange waka wakanaka pahomwe yako Yaa unotenderwa kunge uchishanya kamwe chete muupenyu hwako kushanyira guta rinonzi Mecca riri kuSaudi Arabia asi kana zvisina kuringana pahomwe apa hazvimanikidzirwi zvazvona asi umwe musimboti wechii weIslam iwowo saka kana wakange wakanaka pahomwe unobvumidzwa kunge uchishanyira guta iroro. Musimboti wedu wechishanu unova iwo musimboti wekupedzisira kuzvinyima zvokudya pamwe nezvekunwa kubva munguva dzemambakwedza kusvika munguva inonyura zuva iya iya. Izvi zvinoitwa. eh, mazuva anokwana kuita iwo makumi matatu kureva izvo kuti mwedzi eh, wakazvinyima kudaro zvekare kupa musimboti uyo unorambidza kusangana pabonde e, kweavo vakaroorana kubva munguva dzemambakuedza kusvika zuva richinonyura. E, musimboti uyu e, unoitwa iwo mumwedzi unonzi weramadhani. E, tichazenge tichitaura zvedu mune chimwe chikamu chinoteera mwedzi yatinoshandisa kuIslam. Saka uyu mwedzi uyu ndoo mwedzi wakasarudzwa kunge iwo tichizvinyima zvekuita se zvekudya pamwe nezvekunwa zvekare nekusasangana pabonde kweavo vakaroorana eeh munguva dzemambakuedza kusvika zuva richinonyura eeh ndinovimba kuti ndajekesa eeh chitendero chinonzi Islam eeh nemusimboti yacho e, yakamisa chitendero ichocho e, mune chimwe chikamu chinoteera tichazenge tichionesanawo zvimwe zvinowanikwa muislam asi pane zvatataura muzuva ranhasi ndo zvacho zvinonyanyobata muchitendero chinonzi islam izvozvo e, ndinovimba kuti tichasangana zvekare mune chikamu chinoteera ndinotenda nekunge ndinemi munguva idzi e, nekunge tichionesana chitendero chinonzi islam ndinovimba kuti muchikamu chinoteera tichange tiri tose zvakare ndatenda